Manon Steffan Ros ydw i, a dwi'n mynd i fod yn darllen o lyfr Glas Nebo. Rowena. Dwi'n meddwl y dylwn i adrodd hanes Siôn, am nad ydw i'n ei weld o'n ddigon aml. Hynny ydi, dwi'n ei weld o hyd, Dydan ni byth ar wahân, ond dyna sy'n gwneud person yn anweledig i gweld nhw bob un dydd. Mae pobl yn pylu yng nghwmni ei gilydd. Siôn Llywelyn Williams, a mod i isio ei alw fo'n Llywelyn, ond mod i ddim yn ddigon dewr na dosbarth canol. Cafodd ei eni mewn stafell wen yn Sbyty Gwynedd, Bangor, ar ddydd Mawrth ym mis Ionawr. Wyth pwys ac un awns. er eu bod nhw wedi stopio pwyso mewn ounces erbyn hynny. Gwallt du bitch, fel y lliw pan mae gola'n taro deryn du. Cafodd ei eni gyda chreithiau'n gryman ar ei wyneb, fforseps oer, glân, a'r meddyg wedi tynnu a thynnu gyda nerth oedd yn teimlo'n anifeilaidd i mi ar y pryd. Roeddwn i wedi disgwyl iddo lithro i'r byd, ond roedd y gwir yn anos, yn dreisgar a chwiaidd. Teimlwn fel petawn i wedi cael fy ngy-berfeddu. Ces fy nychryn gyn ddiffyg gras a heddwch dyfodiad fy mhlentyn. Roedd cael babi 'r un fath â chael stid. Doedd ei dad o ddim yno. Roedd Ella, fy ffrind, i fod i ddod, ond methais gael gafael arni ar y ffôn pan ddaeth y noson dyngedfennol, felly roeddwn ar fy mhen fy hun tan i Siôn gyrraedd y byd. Roeddwn i ar fy mhen fy hun o'r dechrau'n deg. Roedd bodoli'n wahanol iawn cyn y terfyn. Bu cyfnod yn i fabandod i ryfeddu, i fysedd bach a'r ffordd oedd o'n gwenu weithiau yn ei gwsg. Pwysau braf i gorff yn gynnes ar fy ni, a gwefr newydd yr ego o fod yn rhiant yn gwneud i mi ddotio. Gweld ei wên wrth i'w lygaid graffu ar fy wyneb a f'adnabod. Ei gri gwynfanllyd pan fyddwn i'n ei roi lawr er mwyn hwylio te neu bicied i'r tŷ bach. A phan oedd o ar ei draed, Y freichiau bach poeth o gwmpas fy jîns yn fy angori i. Roeddan ni'n arfer smalio fod 'na ferthyrdod mewn planta, eu bod ni'n rhoi ein hunan i un ochr er mwyn gwella bywyd y plant. Ond roedd pobl yn cael babi er mwyn rhoi pwrpas i'w bywydau hunan, i wneud yn siŵr fod ganddyn nhw swyddogaeth yn y byd. Cyn y terfyn, roedd cael person arall yn ddibynnol arnoch chi yn beth da. Bellach, mae o'n afiach. Cael plant ydy'r weithred fwya' hunanol yn y byd. Oeddan ni wastad yn dîm, Siôn a fi. Ni yn erbyn y byd. Byddin fach, fach, heb arfa, blawbygu a Tomos y Tanc a Tax Credits. Doedd 'na neb ar ôl yn y pentra i mi, a mi faswn i 'di mynd i fyw i Fangor neu Gaernarfon heb lôn gaenor ar joban yn y siswn arian. Iesu Grist! O'n i'n teimlo'n unig weithia'. Ar nosweithia' Gwener, roedd y tŷ'n gynnas ac yn glyd a Sionyn 'di mynd i wely yn fochgoch efo blinder ac yn arogli fel sebon a thelc a llefrith. Weithiau, byddwn yn cael gwydrad o win, ond rhad agor potel i un yn teimlo'n wastraffus, felly rhan fwyaf o'r amser byddai'n baned o de neu'n siocled poeth. Gwylio sothach ar y teledu neu fywydau clwyddog pobl eraill ar Facebook, twtsio ryw chydig, anfon negeseuon at ambell ffrind. Ac er bod y cynhwysion i gyd yn iawn, tŷ braf, mab annwyl a swydd hwylus, roedd y teimlad yno o hyd, yr un creulon gwirion yna. Aros i deimlo'n ddigon blinedig i fynd i gwely. Rhoi fy nosweithiau i sgrin oedd ddim yn 'y ngweld i. Treulio mywyd yn gwylio bywydau. Ro'n i'n bod. Waeth i mi heb a deud fod fy mhlant yn wahanol i'r lleill heb gwneud hi'n glir mod inna hefyd. Bu swildod ym mêr fy esgyrn, a minna'n hogan dawel, dawel, y math o hogan dach chi ddim yn ei chofio pan fyddwch chi'n edrych yn ôl ar ddyddiau ysgol. Ac, wrth gwrs, ma' 'na resymau am hynny, yn ôl ym myrllwch fy mlynyddoedd cynnar. ond dwi ddim am sgwennu rheini i lawr. Os dim angen i bopeth gael ei nodi a'i gofio. Doedd o ddim fel y plant eraill. Fy Mai i oedd hynny, ma' siŵr. Roedd rhywbeth yn betrus amdano, yn eiddil yn ei symudiadau. Mewn pentra a dosbarth a byd oedd yn baglu dros ei gilydd am sylw, ysai Siôn am gael bod yn anweledig. Roedd o'n rhywun newydd ar ôl y terfyn. Mae pawb yn wahanol, wrth gwrs. Ond newidiodd Siôn yn syth ar y dechrau un. Ar ôl tridiau heb drydan, roedd o'n rhydd o gaethiwed i sgriniau. Dechreuodd fynd allan i'r ardd cyn i mi godi yn y bora. Ar ôl deng niwrnod, Rhoddais inna'r gorau i boeni am ddihirod yn dod i'w ddwyn dros wal yr ardd, a gadewais i mi fy hun gredu ei fod o'n iawn ar ei ben ei hun yn ar y glaswellt ac o dan y perthi. Roedd o'n rhy fach, a deud y gwir, i roi help llaw i mi gyda'i adeiladu'r twnnel plastig, ond helpu wnaeth o 'ru fath. Ac yna efo trin y pridd, y plannu, y dyfrio. Rhwng chwarae ceir bach yn yr ar', a chwarae clai wrth fwrdd y gegin. Byddai fy mab yn chwynnu ac yn hel priciau ac yn chwilio'r caeau am fadarch. Ac aeth o fod yn hogyn bach ansicr i fod yn hogyn mawr a chanddo bwrpas a swyddogaeth i'w fywyd. Does dim lle i guddio yn y byd newydd yma. Dim pellter rhwng pobl i ganiatáu clwyddau. Dwi'n gwybod yn iawn pwy ydi Siôn. Mae o'n gry, ond yn addfwyn, yn ddoeth ac yn wydn. Ond mae o'n rhy dawel weithiau, ac yn syllu allan i'r mynyddoedd neu dros fôn, a'i ben o'n llawn pethau nad ydw i'n gwybod be 'dyn nhw. Y meddwl ydy'r unig guddfan. Mae o'n dal, yn dalach na fi, a'r haul yn brownio ei groen a rhoi gwawr o goch yn ei wallt tywyll. Llygaid mawrion, glas dŵr dwfn a gên sgwâr fyddwn i'n neud o'n ddyn golygus un diwrnod. Rhy dena, wrth gwrs, ond mae'r cyhyrau tynn o dan ei groen o'n i'w neud o'n ddigon sgwâr i beidio edrach yn sâl. Mae ddanadd blaen o'n gam. Mond rhyw chydig, un yn gwyro dros y llall yn union fel... Duw am helpo. Dyna'r unig beth mae o'n ei gael gin ei dad, dwi'n meddwl. Y dannedd cam amherffaith hyfryd yna. Pan dwi'n caniatáu i mi fy hun feddwl am y peth, ma' nhw'n fy atgoffa i o hen wên yng ngolau cynta'r bore, o geg oedd yn hael efo geiriau ac addewidion.